January ni hnihnak Nifatin Baibal relnak cacang hna cu Genesis dal li cang khat in Genesis dal nga cang sawm thum le cang hnih tiang. Cun Adam nih a nupi Evi cu a hngalh i fa a pawi. Fapa pakhat a hrin i Bawipa bawmhnak thawngin fapa pakhat ka hmuh tiah a ti. Cucaah a min ah Kain a sak. Cun hnu deuh ah a nau Abel zong kha a hun hrin. Abel cu tuukhal a si i Kain cu lothlo a si. Kain nih cun a lo chung chuak cu Bawipa sinah laksawng ah rak put hna. Cun Abel zong nih khan asaṭil nih an hrin hmasa bikmi hna kha a rak put ve hna i a thah hna i an sa a ṭhatnak bik kha Bawipa sinah cun laksawng ah a pek ve hna. Bawipa cu Abel le a laksawng cungah khan a lung a si. Sihmanhsehlaw Kain le a laksawng cungah khan cun a lung a si lo. Kain cu a thin a hung i a hmai a chia. Cutikah Bawipa nih Kain cu a thawh i, Zeicahdah na thin a hun i na hmai a chiat? Ṭhatnak kha rak tuah law cu na merh ko hnga. Sihmanhsehlaw Ṭhatlonak kha na rak tuah caah sualnak nih cun nangmah tei awkah sahrang bantukin an bawh ko. Nangmah kha uk an duh, sihmanhsehlaw nangmah nih na tei awk a si, a ti. Cun Kai nih a nau Abel kha a thawh i, I chok tuah u si, a ti. Lo an va phak tikah khan Kai nih a nau cu a thah. Bawipa nih Kain cu, Na nau Abel tah khuazei ah dah a um? tiah a hal. Kain nih cun, Ka hngal lo, ka nau cawngtu maw ka si awk a si, tiah a leh. Cun Bawipa nih cun, Zeicahdah hi thil ṭhalo hi na tuah? Ngai hmanh, nangmah nih na chuahmi na nau thisen nih khan vawlei in a kau lengmang ko. Nangmah cu chiatserh na si cang i hi hmun hin ṭhawl na si lai. Hi hmun vawlei hi na nau thisen na chuahmi dolh awkah a ka a rak i angmi kha a si. Lo na thlawh tikah vawlei nih rawl zeihmanh an chuahpiak lai lo. Vawlei cungah inn ngei loin a vak lengmangmi na si lai, a ti. Cun Kai nih khan, Bawipa cu hi dantatnak hi ka caah a fak tuk. Hi ram le nangmah hmaika in na ka ṭhawl i kei cu miavakvai ka si cang lai i a ka hmumi paoh nih an ka thah lai, tiah a leh. Cun Bawipa nih Kain cu, Cuticun a si lai lo, nangmah an thatmi paoh cu a let sarih in teirul cham an si lai, tiah a ti. Cucaah Bawipa nih Kain cungah cun a hmumi paoh nih that hna hlah seh tiah Hmelchunhnak pakhat a chiah. Kai nih cun Bawipa cu a kaltak i Eden nichuahlei i a ummi ram, vahveihnak ram timi ah cun a va um. Kai nih a nupi cu a hngalh i fa a pawi i fapa pakhat a hrin i a min ah Enok a sak. Cun Kai nih cun khua pakhat a ser i cu khua cu a min ah a fapa min chuankhan in Enok a sak. Enok nih fapa pakhat a ngeih i a min cu Irad a si. Irad cu Mehujael pa a si. Mehujael cu Metushael pa a si i Metushael cu Lamek pa a si. Lamek cu nupi pahnih a ngei. Pakhat cu Ada a si i a dang pakhat cu Zila a si. Ada nih cun Jabal a hrin i Jabal cu caw a khal i thlam chung i khua a sami pawl a hringsortu hna a si. Jabal nau cu a min ah Jubal a si. Amah cu tingtang le thonglawi tum a thiammi hna a hringsortu hna a si. Cun Zila nih Jubal khaing a hrin i amah cu thir le dar le hreihriam vialte a sertu hna a hringsortu a si. Tubal Kaifar cu Naamah a si. Lamek nih khan a nupi le cu a thawh hna i, Ka nupi Adah le Zilah, ka bia ngai tuah u. Mipa pakhat cu amah nih a ka tuk caah ka thah; tlangval pakhat cu amah nih a ka hliam caah ka thah. Kai a tutu paoh cu a let sarih in phulhhlam an si ahcun, Keimah a ka tutu chinchin cu le sawmsarih le sarih in phuhlam an si lai, a ti. Cun Adam nih khan a nupi cu a hngalh ṭhan i fapa a hrin. A nupi nih cun Kain nih a thahmi Abel aiawhtu ah khan Pathian nih fapa pakhat a ka pek, a ti i a min ah Seth a sak. Seth nih cun fapa pakhat a ngeih i a min ah Enos a sak. Cu caan cun mi nih Bawipa kha a min in biak hram an thawk. Hihi Adam tefa hna min cazin cu a si. Pathian nih minung a rak ser hna ah khan amah he i lo in a rak ser. Nu le pa in a ser hna i thluachuahnak a pek hna i minung phun tiah min a sak hna. Adam cu kum za le kum sawm thum a si tikah amah bantuk a simi fapa pakhat a ngei i a min ah Seth a sak. Cu hnuah cun Adam cu kum zariat a nung rih. Fadang kha a ngaih hna i kum zakua le kum sawmthum a si ah a thi. Seth cu kum za le kum nga a si ah fapa pakhat Enos a ngei i cu hnu ah cun kum zariat le kum sarih a nung. Fadang kha a ngaih hna i kum zakua le kum hleihnih a si ah a thi. Enos cu kum sawmkua a si ah fapa pakhat Kenan a ngeih i cu hnuah kum zariat le kum hleinga a nung. Fadang kha a ngeih hna i kum zakua le kum nga a si ah a thi. Kenan cu kum sawm sarih a si ah fapa pakhat Mehalalel a ngei i cu hnuah kum zariat le kum sawm li a nung. Fadang kha a ngeih hna i kum zakua le kum hra a si ah a thi. Mahalalel cu kum sawmruk le kum nga a si ah fapa pakhat Jared a ngeih i cu hnuah kum zariat le kum sawmthum a nung. Fadang a ngeih hna i kum zariat le kum sawmkua le kum nga a si ah a thi. Jared cu kum za le kum sawmruk le kum hnih a si ah fapa pakhat Enok a ngeih i cu hnuah kum zariat a nung. fadang kha a ngaih hna i kum zakua le kum sawmruk le kum hnih a si ah a thi. Enok cu kum sawmruk le kum nga a si ah fapa pakhat Metusela a ngei. Cu hnu ah Enok cu Pathian he i kom in kum za thum a nung i Fadang kha a hrin hna. Kum za thum le kum sawmruk le kum nga tiang a nung. Enok cu a nun chung dihlak Pathian he tlongleng ṭi in a nung i Pathian nih a lak caah a um ti lo. Methuselah cu kum za le kum sawmriat le kum sarih a si ah fapa pakhat Lamek a ngei i cu hnuah kum za sarih le kum sawmriat le kum hnih a nung. Fadang kha a hrin hna i kum zakua le kum sawmruk le kum kua a si ah a thi. Lamek cu kum za le kum sawmriat le kum hnih a si ah fapa pakhat a ngei i Bawipa nih chiat a sermi vawlei i rianhar kan ṭuannak hin hi pa nih dinhnak a kan pek lai tiin a min ah Noah a sak. Cu hnuah Lamek cu kum za nga le kum sawm kua le kum nga a nung. Fa dang a ngeih hna i kum za sarih le kum sawm sarih le kum sarih a si ah a thi. Noah cu kum za nga a si hnuah fapa pathum Shem, Ham le Jafeth kha a ngeih hna. Chanrelnak pakhatnak, dal khat, cang khat in cang li tiang. Adam nih Seth, Seth nih Enosh, Enosh nih Kenan, Kenan nih Mahalalel, Mahalalel nih Jared, Jared nih Enok, Enok nih Methuselah, Methuselah nih Lamek, Lamek nih Noah an hrin hna i Noah nih fapa pathum Shem, Ham le Jafeth a ngeih hna. Genesis delruk caang khat in caang kul le caang hnih tiang. Cu tikah cun vawleicung khuazakip ah minung tampi an um cang i fanu kha an hrin hna. Cu fanu hna an i dawh cu Pathian Fapa hna nih khan an hnuh hna i cucaah an duhmi kha an i thim hna i an ṭhit hna. Cun Bawipa nih aa thawh i, Minung hi zungzal in nun cu ka sianh hna lai lo, zeicahtiah titsa an si. Atu thawk in kum za le kum kulnak tam an nung ti lai lo, a ti. Cu caan le cu hnu zong ah cun Vawlei cungah hin Nefilim mi nganpipi kha an rak um i annih cu minung fanu hna le Pathian fapa hna tefa kha an si. Annih cu hlanlio mi mi ralṭha le mi minthang kha an si. Bawipa nih minung cu khuazakip ah an ṭhatlo tung hringhran le an lung chung cu ruahnak ṭhalo lawnglawng a khah kha a hmuh tikah Minung a rak ser hna i vawlei cung i a rak umter hna kha a ngaih a chia. Aa ngaichih i ka sermi minung vialte hna hi vawlei cung in ka hloh dih hna lai. Saram vialte le va vialte hna he ka hloh dih hna lai. Ka rak ser hna hi kaa ngaichih, a ti. Asinain Noah nih cun Bawipa kha a lung a ton. Noah tefa hna cu hihi an si: fapa pathum a ngeih hna, Shem, Ham le Jafeth an si. Noah cu miṭha a si i amah lawnglawng kha cu caan ah cun Pathian lung a tongmi a si. Pathian he i hawikomh in a nungmi a si. Sihmanhsehlaw midang vialte cu Pathian mithmuh ah miṭhalo an si dih i An ṭhatlonak cu khuazakip ah a karh. Pathian nih vawlei cu a zoh tikah a ṭha hrimhrim lo ti kha a hmuh. Zeicahtiah minung kha an dihlak in sual in an nung. Cun Pathian nih Noah cu a thawh i, Minung hi an dihlak in hrawh awkah ka ruah cang. An dihlak in ka hrawh hna lai. Zeicahtiah vawlei hi sualnak an tuahmi in a khat; cucaah cun lawng pakhat in i ser. Thingṭha kha hmang hna law a chungah a khaan ser hna; cu lawng cu a chunglei he a lenglei he ka ṭaza si thuh dih. A tung dong za thum. A vang dong sawm nga, a san dong sawm thum in na sak lai. Lawng cu a cungkhuh na ser lai i a cungkhuh le a vampang karah dong khat na awnter lai. Dot thum in na sak lai i a kam ah innka na ser lai. A nungmi thil vialte hrawhnak ding caah vawlei cungah buanchukcho ka tlunter lai. Vawlei cung i a ummi thil vialte an thi dih lai. Sihmanhsehlaw nangmah he cun biakamnak tu ka ser lai. Lawng chungah cun na nupi le na fapa hna le an nupi le hna kha na luhpi hna lai i saram chungin a nu le a pa cio nung tein chiah dingah na luhpi ve hna lai. Nung tein chiah dingah vaa phun dihlak chungin pahnih cio, saram phun chungin a hme he a ngan he pahnih cio lawng chungah cun luhpi an si lai. Cun nangmah ca le anmah caah rawl phun zakip na lak hna lai i na khon hna lai, a ti. Cun Noah nih khan Pathian nih a fialmi vialte cu a tuah dih. Pathian nih a bia thluachuah pe ko seh.